Hakan, şu spiskden lişni zat alsak, Ejjeň bizi öýden kowýar. A eger-de geçenki gezek ýaly alan zatlarymyzy buksak näme? Aha, geçen gezegem ana mutur paketiň içinde durşuna gulpajygyň gabyndan doldurypsyň.
Uuff. Hum, gulpajyk. Men siziň deňiňizden nädip geçsemkam?
Spiskden başga zat alma diýip, çaýdan başga zat bilmeýän ýalaý bilen munça çaý näme çekdiňow? Haklyjamma. Hakan, gel bärik!
Kaka, gelka men buma goýnaýyn. Eger-de men tutsam, sen maňa has süýjüleri döräp berýäň. A eger-de men tutsam, sen näme diýseň bilen şony etjek. Bolýa.
Eger utulsaň, musuram dökersiň, maşynyň tekerinem ýuwarsyň. Okey, başladyk. Size kömek gerekmi? Aha. Kamen-noşnice-bumaga TD ýyl.
Aý. Tüweleme hakaý, seň kakaňy ýeňdim.
Bolýa. Gel ýene oýnaly. Hakan. Hmmm, bolýa. Kamen noşnica bumaga täze ýyl.
Ýene-de oýnaýas, bol. Kamen noşnica bumaga täze ýyl. Kamin noş çobu maga täze ýyl.
Rekord. Hakan 23, kakasy 0. Hakan sen malades. Kaka bilen ogul ýaryşynda rekordy döwdüň. Ura men dum yes yes utdum men. Ýyly doýnaýak bol.
Bagyşlaň, ýöne siziň kartyňyzda üç manat pul galdy. Näme?
Bolýarmy, men-ä ýöredim.
Kakalar, goý Nesli ogly diýilýär, çyn bolaýdymaý?
Salam. Salam. Golupbaçyk.

Kakymyň adyna. Bolýa. Sen gowsy birlikde ähli gerek zatlaryňy al, beýdip bir sagatdan gatnap ýörme-de. Bolýa, olar has gowy.
Bir, iki, üç, dört, beş, alty, ýedi, sekiz. Goşmaly. Al, sakgyt. Ýene? Bu çaý. Gowy saýlaw. Ine al. Sag boluň.
Salam. Salam.
Şu bergi depderi açsaňyz, men-ä bergimden çykaýjakdym. Arslan Eminowmy? Mhm.
Häzir.
Tak. Arslan Eminow. Iki müň ýigrimi alty manat.
Gaty gowy oýun etýäňiz hä? Iki müň ýigrimi alty manat. A onda indi ikili gelsem iki müň ýigrimi ýedi manat diýersiňiz hä? Bolýa. Asyl bergini aýdaýyň näçe manat? Ýa-da iňlis kody ýalymy? Meselem, bir, bir, bir ýa-da bir, iki, üç, dört. Oýun däl, iki müň ýigrimi alty manat. Toçno şol arsany okaýaňyzmy? Hawa.
Belki başga arsany bolaýmasyn ol? Ine, özüňiz görüň. Öe.
Muň içi durşuna gulpajyk bilen bugdan dola. Gowy saýlaw.
Saýlaw gowudyr ýöne biziňki dälä bu saýlaw hiç hili. Men hiç haçan ýalňyşamok. Bergiňiz nagt töleýäňizmi ýa-da kart? Näme o ne zorlap töletjek bolýaňyzmy? Bolmamy şu wagty gödür başlygyňyzy çagyryň. Bärde wapşe düşünişmezlik bar. Bolýa.
Başlyk, ine bul adam bergisini tölejek gäl bolýa.
Salowmaleýkim, rodnoýlar! O, rodnoý müşderi. Näme bolýa saňa?
Seret. Bu sen belgi depderçäňde men 2026 ma zat aldy diýip görkezýär. Aha. A men bolsa aslynda 2026 ma hiç zat zat alamok. Aha. Ha, tip onda men belgilem hamaly ingliz kod ýaly, ha, tipa bir bir bir bir kişi dört bolýar, ha. Radnoy, Sen problem etme hazir kamerada çisto mi çisto görýas arkaýyn bol. Ana gördüňmi ana geldi gulpaja galdy ana ýene geldi bir satyn aldy Hakan! Ana! Ana şu wagt ýene geldi kiçi radnoý müşderim. Şuny kakymyň adyny ýazaýyn. Ýok.
Dur. Başlyk! O, rodnoý, köşeşsene. Eger-de çagaň gulpajagy gowy görse, nomeri bereýin, jaň et. A men näçe çaga diýen-ow bu nomera? Gulpajyk! Oho, rodnoý, opdom ýer. Isleseň jaň etýäň, dostawka mugt etýärler. Isleseň özüň baryp alyp gaýtýaň, skidka-da etýärler ýerinde. Öýüň gulpajyk bilen doldur, arkaýyn iýibersinler çagalar. Hümm.
Çyndanam gowy pikir. Hany?
Boldumy? Mesele çözüldimi indi? Hawa, arka çözüldi.
Boldy radnoý, daway. Arka hem jaň ediber habarlaş. Sag bol. Daway.
Ýör.
Heý, duruň! Iki müň ýigrimi altyny kim töleýä? Ýör oglum, gitik!
Ýör!
Ana gördüňmi gyzyň hemme bloggerlar seň üçin gelipdir. Men Maksem YP, geçen ak sen ýakdyň GP, gyz meýniň T, bar getir gyzy Y. Menem balsoy, akylja bolup bolýamy? Doganynyň arkasyny almak üçin uruşmady oglanlar bu günki gün gyz üçin uruşup batyr diýäňmi. Ana gördüňmi gyzyň hemme bloggerlar seň üçin gelipdir. Synagdan geçirde solaň birine bar. Hawa ata birinji bular selagdan geçirip göreli. An ýeke ýekeden gelin.

Bolýamy? A gelsin-ä oňat, ýaman-da. O Abbas Alnyňam görkezip göreli. Men eýýäm ullakan sungat görkezdim agamjan. Bu sungatyň üç ýüz togsan müň aşygy bar. A sen öň bir bilen-ä gepiň çykyp ýördi. Oň bilen näme boldy? Nirde ol? Giden gitmişdir.
Gitdigi gün bitmişdir agamjan. Batyrajygynda habaryňyzy aýdarsyňyz-da. Men kän gyzlara garaşmagyny halamok. Gyzlar maňa garaşýar. Bolýamy? A, duraý. Men size bir zat aýdaýyn, gyzlar oglanyň baýlygyna gyzyp baryp, ertesi günem oňuşman gelende, maňlaýyndan görüp batyr diýýäňmi? A nirä barýoň, hadi görkezä talandyňa. Men size ýene bir zat aýdaýyn, maňla. Gutarsyn, süýjäňiz siňe salam tapman, sakgowetdaý, içi. Aýt-a, gohun näme jigim, sen aýtmankaň men aýdaýyn. Hol, ýigitlik bir gyzyl güldür, tolaýyn diýseň öýlenmeli. Hol, pikirlenmän lýubow-lýubow bolýaňyz, soňam menden sorap ýörsüňiz, agam, lýubow suşistibit ili nisistibit diýip. Hol, jigim, diňle, lýubow lobe sakgyjyň naklenkasynda bar, boldy. Men eşitdim-de bar-a, oglana patyşalar ýaňlysmanka,

Pak stobing bul zabar itip ya. Ay gyzym bu bulawrlara günemedin. Böylekilerem pul çağıramasak name diyim ben. Özün ya tarif ediyor. Agam bir minut dur aýla yzyňa gitmäý yzyma beýle baglanyp bolarmy biriniň gyzyna melhemim ýok ýaralaň yzyna kyn görme agam erkek bol aýla yzyňa. Öýüň diwarlaryny Aýtekinlen owadanla, sebäbi hapa diwarlary ýuwup arassalap bilmersiň.

Eý, her hili samsyk bar-aý. It atýanyň nomuny tapmaly bar-a. Äý, mileý degmäli özi düzeler.
Näme gerek?
Siziň ýüregiňiz gerek.
Düşündim.

Uf, muňa geçmedi. Özüň seredäý. Gelin bäý näme kman? Ataýyn da saça goýar ýara azat maňa çykma, kişmiş çykma, şolardan gorkar ha bu ýa maňa. Ine, täzeille iň esas saçaňyzy bezejek möhüm zat hol. Oňat, oňat. Bulardanam iýip görüň. Bulardanam iýip görüň. Ine ýaşuly bulardanam iýip görüň. Bul diňe bir tagam däl, zrenýaňa-da peýdaly. Hemmesindenem çekişdiribem muňa aýryma.

Sen täpräkden oýuna many çykan. Kim oýuna çykany çykaý. Ata, meniň oýnuma gidäýiň. Kitaplaň oka. Olar agzybir ýa tapdyrlar. Okap boldum. Bulary na men okaýynda. Çalt bol oka. Iňňä iňňä ujydy iňňä bal bal ina şek şek ina Eý Eýnşteýn, gel oýnasaň, täze oýun tapdyk. Ata, meniň oýnak gelaýyň. Ýaňky patlanlar ketdi eken olansoň. Eý ol Rahym agadan wara sygryny satypdyr daýy agşam muralap oňa dotulyşyk etdiler şoňa. Daway daway. Kimde bara şoň nomeri?
E enişteýin ma. Kime jesem meňkini Newtonka deňeýärler. Umuman aýdanda meň ISQ-m ýokary derejede. Men bu barada giňişleýin size geliň aýdyp geçeýin. Äý sen nirelibitdiň ataň pahyr ýogalansoň.
Menä Students Life kompaniýanyň üsti bilen Russiýa okuwa gitdim. Olar bara Russiýanyň hemme uniwersitetleriniň ofisialny şertnamalary bar. Şu tölegli, tölegsiz ýagdaýda okuwa gitjekme? Anyk takyk kömek etýär. Oba soňky döwür 1200 den gowrak talyplara kömek etdiler. Olaryň 4 welaýatda ofislary bar. Bir Balkanda ýok, olam nesip bolsa täzelden soň açylmaly. Glawny ofisem nemede? Russiýanyň Kazan şäherinde. Wozlary bökdüň oka. Şu günlerde oturşlygam bolan yok yuwa. Boldy oturýas mesele. Ata. E nime oturup bilmeýän men işim kan okumaly, entek kan zat döretmeli. Men işim kan aňyrda. Eý, şulam adam boldy, bizler adam bolmadygaý.
Eý.
Adam bolmak üçin okamaly.
Ha?